Mae yna bryder am oedi o hyd at ddeg mis i'r cynllun i agor ffordd osgoi i Landeilo, wrth i berchnogion busnes y dref ddweud bod angen gwirioneddol am hewl newydd. Mae'r Aelod Seneddol lleol yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y gwaith yn dechrau yn 2019. Dyma Aled Schofield. Am ddegawdau yn llythrennol, mae 'na alwadau wedi bod am ffordd osgoi i dre Llandeilo. Ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu y llynedd fe gytunodd Llywodraeth Cymru i ariannu cynllun gwerth 50 miliwn fel rhan o gytundeb ar y gyllideb â Phlaid Cymru. Y bwriad oedd cwblhau'r gwaith erbyn 2021. Ond mae 'na bryder nawr gan yr Aelod Cynulliad lleol bod yr amserlen ar gyfer y ffordd hir ddisgwyliedig yn dechrau llithro. Mae Adam Price wedi gofyn am sicrwydd gan Lywodraeth Cymru y bydd hi'n cadw at ei hamserlen o ran adeiladu'r ffordd osgoi. Mae'n dweud ei fod e wedi cael sicrwydd gan Ken Skates y byddai'r llwybr ar gyfer y ffordd newydd yn cael ei gwerthuso dros fisoedd yr haf ac byddai modd penodi contractiwr erbyn diwedd y flwyddyn. Mae e'n galw am weithredu er mwyn sicrhau y bydd y gwaith adeiladu'n dechrau erbyn 2019. A hithau'n dymor y siopa Nadolig, munud ola' yma Llandeilon brysur, ond y profiad siopa yn medru bod yn anodd, yn ôl un o fusnesau'r dre, oherwydd y strydoedd cul. Mae llawer iawn o bobl yn dod i'r dre, maen nhw'n dod i fynd i Landeilo am y dydd, a wedyn falle maen nhw'n siopa yn dre, chydig bach o fwyd yn y caffis neu yn y niferydd llefydd bwyta sy gyda ni, a mae'r profiad o gerdded Rhos Maen Street, ar y stryd fawr fan'na, A yn rhai yy llefydd ma' mae e'n mae'n ofnadw, yn enwedig i rhei neis ia a babis mewn prams a pethe ma' ma' nhw jyst does dim lle 'na. Dyw e ddim yn ddigon da ar hyn o bryd. Wel wel na mae'n yy mae'n beryglus a 'sa wnna'n ffordd un ffordd neu rwbeth fel 'ny fydde fe bydde dre ei hunan lot yn well. Mae clywed am oedi posib yn ergyd yn ôl un o fusnesau annibynnol llwyddiannus y dre. ac mae yna bryder am ddiffyg gwybodaeth. Mae pethe wedi bod yn dawel yn digwydd yn ddiweddar gyda'r ymgynghoriad, dyn ni'm wedi clywed dim byd llawer. Mae gyda hwnna sy'n pryderu'r dre fwya', ni'n cael bits o'r cynghorydd, yy mae'n dda iawn yn yn hysbysebu ni, ond fel dre, a enwedig fel siope busnes, mae isie i ni wbod, i ni ga'l paratoi fel i ni myn' i yy symud mlan a marchnata'r dre ar gyfer y blynydde nesa. Ar strydoedd Llandeilo roedd 'na siom o glywed am yr oedi posib. Ar adeg e mae'n mae'n rili llethrith i i i i i symud yy trwy'r dre bod yn onest so yy mae mae angen you know yy ma' angen i i fe ddigwydd cyn gynted â bosib bod yn onest. I think it's dreadful news, I think you know we've waited such a long time and Cyndailo is so congested with traffic, it would really be yym quite detrimental to the town if we don't get it sooner rather than later. Ni fy'n aros am shwd gyment o amser a t'mod yn y dre hyn nawr Wel edrych ar y traffig trw'r amser t'mod? A ma'n dangerous, ma'n dangerous. Ydi e 'di mynd yn wath chi'n meddwl? O, cant y chant. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae gwaith i ddatblygu ac asesu prosiect y ffordd osgoi ar waith ers tro, ac mi fydd mwy o wybodaeth ynglŷn â'r opsiynau ar gael yn y flwyddyn newydd. I bobl Llandeilo, does ond gobeithio y bydd hynny'n digwydd yn hwyr, yn hytrach na'n hwyrach.